Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Finest Battle Podcast mam Gilla mam Piz an mir haut einen Besuch dabei und zwar den Hugo Gitarrist und Sänger von Preeter Guten Morgen Hello Wéi geet et Iech? Gëtt et dann och esou ausgeschwat? Dat ass elo d'Fro, wou ech direkt muss stellen. Ech wousst och, dass dat déi éischt Fro gi wär. Mir éiere mer, dass mer elo iergendeppes hei butscheren. Nee, guer kee Problem.
Ech hat Google Translate gefrot gehat, déi hu gesot, et géif Preter ausgeschwat ginn, dofir hat ech et mol esou gesot. Preter, jo.
Preter, Praetor, Praetor, kënnt aus dem Latäin, dat heescht, ass ni falsch am Fong. Okay.
Okay. Dann okay, vielleicht okay. aber ein bisschen Influencer, wie der Pit gemengt hat, äh, von der prätorischer Gart. Kann Definitiv, das das nach eine viel ah. Geschichte, weil, äh, wie soll ich so, Noemi und Alex spielen, äh, also als Drummer und als Gitarristin spielen immens gern äh, äh, Gesellschaftsspieler. Und eh von ihren okay. Lieblingsgesellschaftsspieler mhm. ist effektiv Prater. und, äh, ah, okay.
Voilà, okay. Das, das ist den Nummer auch super cool fand. Äh, voilà, quoi.
Cool. Tiptop. Cool. Dat wär souwisou, ech meng déi Fro wär iergend wann enki opkomm, sou wéi schwätzt de dat dann aus? Dat hu mer dat direkt lo hu mer dat lo gekläert, wéi gesot. Ähm, ja, Preeter, Hugo, äh, Vocals, Gitarrist, ähm, wat kanns deis iwwer iwwer dech mengen? Sinn natierlech vill Leit dobaussen, déi kennen dech oder déi kennen Mir kennen eis jo iergendwou, iergendwéi alleguerten, dat ass jo mol kloer, gell? Mee wéi bass du dann deemools zur Musik komm? Wat huet dech gedriwwen, Gittar dann och vläit och ze sangen? Ech mengen, grouss Influenze, wann ech dat elo däerf esou an de Raum geheien, dat héiert een un denger Spillart a Weis an un dengem Gesang, ass James Hetfield, mengen ech, géing ech soen, gell? An ziel eis emol e bëssen eppes doriwwer. Jo, also vill sinn ech vu mengem Brudder influencéiert ginn, wou 14 Joer méi al wéi ech ass. an äh, okay. och wie du sees gell vill mat Metallica mir vill Metallica gelauschtert dat war jo voll an de Mëtt nonscher ich war zwar nach quasi e Bëbe mech gut schon immens vill mat well äh, voilà, ich wollt ëmmer säit Zëmmer ran an du hast dann immer Metal gelaf hab sech Metallica bis op 2004 du hat eng DVD vu Metallica gesinn live an, an, an du hat spemol de Klick Mäert äh, fuck Ech wëll dat do maachen. Ech wëll dat do maachen, jo.
Et ass e bësse sou entstanen. Do war ech mer net sécher, well ech krut den And Justice for All geschenkt gehat deemools. Do war ech bal 19 Joer. An do kann ech mech ganz kloer erënneren, datt ech dann Zuewercours do gespillt hunn. An den Hacken hu ech dann ëmmer sou Deeler vun den Hacker geholl, fir dann Drumsticks ze bastelen doheem, wou ech da mat Tape emmantelt hunn. An da sou ech bei menger Mamm um Bett, wéi se dann op d'Këssen ze trommelen, währenddeems Justice. full blast iwwer den Discman iwwer d'Kopfhörer gelaf ass. Ech merde war ech well awer Batteur ginn. Ja mir wunnen awer an engem Appartement wiel vläicht en aneren Instrument. ja dat ass kloer gell. An ja du war et ganz schnell war de Switch séier gemaach, krut ech eng Gittar geschenkt vu menger Mamm an voilà, ab do emmer rem probéiert e bësse Saachen ze klimperen, puer Saachen vu mengem Brudder gewise kritt, sou Riffs wéi allez, wou jidderee kennt, Come As You Are, den den Funk vun vun One, vu Metallica natierlech, an ab do hunn ech vill méi lass gelooss am Fong. Krass.
Ja, schon bëssen eng cool. reminiscent zu ménger zu mengegem Grousskin. wo alt dat schon gewëssen Alter sonner scheet Preis meng Stohl hun net ganz vill awer. Das irgendwé immer immer die selweg Story ja, ja. das schon witzeg das auch dat ja, ja, ja.
Äh, so schon immer jecht wéi egal wat Genre sinn äh, wie, wie diverse das als awer alle Guer man nee verbënnt geld. Absolut mhm, mhm. absolut. Ja, das auch interessant wenn du gesucht ich persönlich hat die Situation Menge Pap mhm. äh, mein Pap war wird immer Gitter gespielt gell das war auch so ist in den Ecke gucken so, oh, ich will das auch machen und, und äh, bei der stelle ich mal da vier wann du wie gesagt hast gegen Bruder sein Zimmer ran alles voller Posteren ja. gell die klassisch 0815 Posteren genau. die mussten du hängen ja das sind cool cool Memories gell und, Ech mein, dat motivéiert een dann och äh, so iwwer och an och rëm dat och ëmmer cool fir iwwer so Sachen rëm ze schwätze ke keng absolut Ech ginn do mega nostalgesch nee, dat genau dat ich mein, de wat wég sare wie ech äh, vergis dat ni méi en hat de Kassetterekorder wos der zwo Kassetten kos dra machen an ech hat Green Day als ah, okay, ja. fënnefjährigeschen immens gären de Duki Album war fir mech dat aller geils wat op der Welt gouf ne ja a mein Bruder mm -hmm.
ja, das Green Day as cool mir lauschte lo déi boom nas ab der anderer Seite sad but true Ah, nee, dat ass ze hart, weess de. Dann erëm op Swi-, op Green Day geswitcht. Oh ja, dat ass cool. Wéi se iech-, wann wierklech dann äh, sel-, vum selwen op Metallica komm sinn. Ech mengen, Gebuertsdeeg, hei eng Kéier e Load-Album, äh, keng Ahnung, den, wéi gesot, net Justice For All, dat wierklech den Album, ech mengen, dat war den éischten Album, wou ech ganz gelauschtert hunn an dat war wierklech, wouah! dass der sech dat. Also sou steigert een sech och ëmmer lues a lues an, an, an der Häert vun deem wat ee lauschtert. Ne? Vläicht ass dat sou haart, lauschtert en eppes bëssen méi ja sou wéi s du gesot hues Green Day, sou bëssen Pop-Punk an Mhm. dann steigert een sech awer ëmmer erëm an dat, an dat bëssen méi donkel. So. Definitiv. Ja, Du ja. pusht dat Nummer.
Ja, du wees, dass se do, ja. do läit. Ja. Also, du wees, CD läit do am Ex, kuck de Sohn an so, was so, nee, sind ja. net so wäit, sind net so wäit. Irgendwann denkt ja, so drin, gell. Naja. Ich genau.
vergesse nie mehr, weil beim Load-Album zum Beispiel, du hast viel geskippt am Anfang, bis, bis dann Apps do war, was catchy war, bis dann hast du mir mal die Intro von, äh, voilà, ich weiß nicht, Hero of the Day oder so ein Domet, das hat total live geklungen, das war auch schon mehr,

Wéi ass dat dann? Ech mengen du hues jo virdrun och nach wat wat war hues Lost in Pain Genau, hast du genau.
de, Mhm.
dem also ech wëll net so zeitgleich méi du warst jo parallel Sachen och gelaf méi wie bass wie bass dann op komm so okay ech wëll lo meng Band grënnen an wéi wéi mësst du dat klingt zwar lo mega dat ass eng keng dumm froh mir dat eng dat ass awer schon e choix an och eng eng äh, gewëssen extrovert vertitéit wous du do muss matbringen fir einfach so op Leit duer ze hunn so ech mal lo mat der Musik Wees de? Ja.
Ja, et ass och schwéier, zemools äh, fir déi Zäit, wou ech ugefaangen hunn, alt, wéi soll ech soen, wou ech gewollt hunn, eng Band ze grënnen, war ech guer net an der Zeen. Mä mir waren an der fucking Primärschoul, gell? Dat heescht, äh, spéit op d'Concerte ja, okay. hues net konnte mo goen, ausser du bass mam Bruder matgaangen. Mee meeschtens waren dat der Concerte ja. an der Rockhal, etc. Äh, dat heescht, d'Local Zeen hunn ech guer net kannt, ausser Rise Up. Ich weess net, ob, ob Rise Up ja. eppes seet, oder? Vum Numm hier dach.
Selwer hunn ech se net matkritt, mee. Nä, leider och net.
Wollt ech ëmmer onbedingt matgoen. Ech hat do Kolleege vu 16 Joer, ech hat der dann 12, weess de, déi, déi. An dat war eng Kéier op der Skatepist zu Käerjeng, sinn do frësch ageplënnert gewiescht. Dat heescht, ma wëlle mol einfach en Tour maache gaange fir

Woah, guer näischt ass guer d'Wouer. Ech dat dach, ech spillen souguer Gittar. Hal deng Maul, Klenge, sécher net! Ech da wësse wat. Kommt all mat bei mech, just genre elo op de Moment, an ech weisen iech, datt ech Gittar ka spillen. An ab do, jo, ech wollt eng Band mat hinne grënnen. An da, wéi der iech dat virstelle kënnt, an der Primärschoul, 1000 Lineup Switches äh, ja, ja, gell, kom sinn de dee wollt eng Band grënnen a den hat ganz Konzept schon iwwerluet just dass dat so typsche war e wollt en hat Musik immens gre méi spillerech naja net ass net virgeschwill geschitt Mee ech hu schon mat aner Leit zesumme geduet, ech hu geduet okay ech klauen deem säi Konzept am Fong. Dat war dann Lost Lost in Pain, dat war de Bandnumm. Okay.
An den éischten Album sollt och Lost in Pain heeschen. An hunn ech hien da gefrot, lauschter mat eiser Band leeft et jo net méi, ech hunn aner Typcher erfonnt an esou, mengst ech kéint den Numm iwwerhuelen? Jo maach et, ech maache souwisou näischt méi, ech hunn d'Flemm, weess de esou. An esou ass de sech. Ja, mega witzeg.
Dat ass zwar schonn mega witzeg, dat ass scho bal filmräif, dat dote, gell? Kéint ee vläicht eppes maachen, jo. It's based on a true story. Based on a true story, ja genau, genau, krass. Ja, dat, ja, witzeg awer, gell? Also, wéi gesot, och do alt erëm déck vill Parallelen. Ech meng, du hues gesot, Line-Up-Switch, Switches, Leit, déi s de kenneléiers, déi, déi wëlle Musek maachen, zum Deel vläicht. net wirklich gut sinn dem wat ze man oder einfach net motivéiert genug sinn vielleicht so bis du ähm, ähm, dann verreck also ich mengen du du können man alle gute so und so mir hun ganz viel Leiit gesinn na ganz viel Leiit sinn noch gangen an allen hinsichte gern definitiv ja. auch, äh, auch, wo wie sech so bis bis ich op den aller echte los sind pain liner kom sieht wie der kennt den äh, de luca ja. den dario natalie Dat waren e puer Line-ups virdrun do, wou s de ebe misst, ok, deem engen hunn ech bäigeléiert, d'Saachen um Bass ze spillen, wou mer geschriwwen haten. An u sech hu puer Leit den Instrument och duerch dee Projet geléiert, wou haut zwar net méi esou täteg sinn a Bands oder esou, mee déi iwwerhaapt en Instrument doduercher kënnen. Dat heescht, dat ass scho witzeg. An voilà, ech mengen, den Andy ass ee vun deenen, dee konnt guer kee Bass spillen zum Beispill. Witzeg, ne?
An ech, ah, dude, das ist egal, muss dein Fanger hei, weess du, ne, vun der Rhythmik muss, muss du hei, Robert Hof, weess du, schnell, lues, whatever, ech weisen dat vir. An ech mengen, de Wëllen an d'Frëndschaft war sou cool a sou schéin, dass, dass et iergwi vum selwe gaangen ass, och mat de Joren. Duerno war ech jo selwe bei Awakening the Seasons an, yeah, yeah, voilà, yeah, yeah. mee, jo, Dat waren da Leit, déi, ok, déi hate Bock, déi waren dann awer motivéiert, mee déi haten den Instrument net doheem, déi haten d'Méiglechkeet net. Mee ech hat alles doheem stoen, duerch mäi Brudder och, wéi gesot, a let's go, da maache mer et esou, da suerge mer dofir, dass et geet, et cetera. Dass, jo. Dat heescht, du hues, also esou gesot, hues du soss näischt gemeet wéi e grousst Stéck lokal Zeen hues du aus dengem eegenen Aarm eraus gerëselt? so verstinn ech dat e emol. bëssen e bëssen e puer Leit E bësse schonn, Kann een esou soen, ja.
Ech mengen och elo mat de Suffocate spill jo do Drums äh, do huet och Eben, voilà.
ja. D- d- Du kéints theoretesch en Album selwer maachen. Ech kéint et maachen, jo. Dass ech fannen d'Approche just net esou cool äh, alles alleng ze maachen. Dat kënnt oft da sou riwwer sou, ah kuck wat ech alles kann, weess de sou. An obwuel et net dat wär, mee ech fannt d'Band-Approche einfach méi gäil, déi Demokratie an enger Band. Äh, äh, den Austosch vun Ideen, ähm, d'Ausschaffung mhm. vun dengen Idee, wos du schon der fest Iwerzegung bas das mé rau. Äh, ähm, ja etc ja da einfach auch konflikte an einfach konflikte, denken, ja. dat muss ich konflikte sind sind mindestens genauso wichtig so nicht mal ja, ich sind zum beispiel an situation ähm, weißt du vielleicht wie ich gehe ich spiele schon seit jahren lang auch mhm. gitarre ich war nie wirklich an an enger, an enger band dran Bis elo d'lescht Joer, an dat wat, wat do geknéchelt ginn ass, huet och guer näischt mat deem ze dinn, wou ech elo grouss gi sinn, gell, an, an, an eleng mat deene Konflikter convoquéiert ze ginn, an esou, esou, ah jo, ok, dat ass net alles Fride, Freude, Eierkuchen, weess de, an dat ass awer, mä et stécht méi Responsabilitéit, och Responsabilité humaine an esou, ok, dat ass awer. Eng Gag fir eng gutt Frëndin oder gudde Kolleeg, esou ech kann elo deem net soen, esou fuck you, gell, ech maache elo wat ech wëll. An dat, dat, dat gi, dat ass awer schonn eng ganz aner Approche, wéi s de mat enger Band ëmgees, gell. Dat ass genau dat. U sech fannen ech et einfach, eppes eleng ze maachen, ze einfach, well du bass einfach sécher vun deem, wat s de méchs. Mee firwat net, gell. Ech soen, iergendwann kënnt vläicht d'Zäit, wou ech och anescht denke wäert a soen, ah, ech probéieren awer emol eppes Klenges eleng opzehuelen. Mee trotzdeem. Ah, nach hues du jo Zäit. Nach hunn ech Zäit, jo. Mee wann ech kucke wéi ech elo voll a Projter dra sinn, wou mer och elo schonn um zweete vill Saache geschriwwen hunn, weess du, ginn schonn zum Beispill fënnef konkret Iddien mat Gesang et cetera, aner zéng wou mer nach net wierklech ugepak hunn, wou mer awer iergendwéi scho wëssen, ok, do si cool Riffs dran, wou jidderengem och an der Band gefält an voilà. An ech fannen déi Prozeduren och einfach vill méi cool. Dat kann nämlech frustrant sinn, kann excited sinn, et kann et ass vun allem dobäi gell, et ass einfach vun allem dobäi. Dat ass meng Herausforderung och, ne? An du gëss permanent iwwerrascht op deem Niveau, well du hues déi Geschichten, du schreifs däi Riff op der Gittar, an da si mer jo och all iergdwéi Songwriter, Producer an eisem Kapp. Dat heescht, du héiers deen anere Schäiss jo och nach niewebäi esou, oh, hei hätt ech esou eng Drums, an da schécks de dem Batteur dat. An da schéckt en der dat zeréck an du bass esou, Oi, hell yeah, elo kann ech dat endlech mat där Drums lauschteren. Et bah, nee, et ass guer net déi Drums, wou s du der fir gestallt hues. Dat ass awer vill méi gäil. An du sees de, ok, dann, dann, da kléngt dat elo esou. An dann ass d'Gesangidee vläicht och scho erëm eng aner, well d'Mood dann dee Moment och erëm eng aner gëtt, d'Ambiance et cetera. An dat ass déi Approche, déi ech wierklech immens interessant fannen. Dat heescht, du kéints am Fong och carrément soen, esou, ok, Preater ass ass d'Schlachtschëff Nummer eent an dat gëtt elo op Volltouren lafe gelooss bis, ech wëll net soen, bis et kampftüchteg ass, well dat ass et definitiv, gell? Ech mengen, elo deemnächst ass jo och, also ech weess net, ob et erauskënnt, ech hoffe schonn, datt et virdrun erauskënnt, d'Release Party ass de 25 Februar, ne? Ganz genau.
An do gëtt jo dann awer, et ass net, mir steieren do erop hin an da kucke mer, wat geschitt, nee, wéi ech elo erausverstanen hunn, D'Pläng si geluet, d'Iddie sinn do an dat dat Schëff an dat oder deen Zuch dee fiert, dee fiert esou schnell an esou geschmeideg wéi et nëmme ka goen. Jo, definitiv, do si mer wierklech, do menge mer et wierklech eescht an et ass näischt anescht wéi Fun, déi Musek ze kreéieren, déi wou mer eis selwer soen am Auto lafe loossen a soen, fuck yeah, dat kléngt gäil. An dann ass et, dat ass e bëssen déi Metallica-Approche alt erëm, weess de, mir maachen et fir eis haaptsächlech, An och wat d'Gigs ubelaangt, soe mer eis, ok, soit si mer Opener, mee mär spillen a mär spillen e bëssen iwwerall, wou mer kënnen. Let's fucking go, gell? Dat ass wierklech, wéi s du sees, en Zuch, deen elo ufänkt schnell ze fueren, soen ech emol esou, a voilà.
Also mär perséinlech ass, ech muss ganz gestoen, gell, Loss in Pain, ok, hunn ech, ech weess zwar net méi wou dat war, dat ass och schonn e puer Joer hier, äh, Concert matkritt an sou alles geil méch muss awer soen lo dat der wat jo och Opener bei Blanket Hill war dat dobäi äh, zu, zu Keel an der Schong nee Täting an der Schongfabrik ja, an ähm, da war wé so okay okay dat do ja dat do ass schon ich kann ich wurst war dagegen ma Lider war geil méi live was du live weißt, das, das klappt aber schon ja, ja absolut ge an, an den Zug Dofir soen ech och deen Zuch dee rullt gell an ech mengen d'Single ass den 9 Dezember rauskomm. Ja. Äh, wie war dann wie war dann Reaktioun do op ech mengen okay der hat schon eng gewëssen gewësse Follower an Leiit wie du gesot ass du du du du kennst se äh, also mir mir kennen iech indirekt mhm, an mhm. wie war dann dot der Prosch an Reaktionen Ma du ass an, an dem Aspe so ich mal so äh, ass Zug im moment zo schnell gelaf well ich war et kann den hast du bemol äh, Privatmessagen aus Tschechen. Äh, aus der, äh, aus der Belsch. okay. Ja, äh, okay. sieht Headline hallo, was Festival, äh, was sind Konditionen, wo ich mach so März. Äh, mhm. das nach just eng Single von enger Lützburger Band, können wir, können wir, können wir beleihen, ist nicht, gell? Äh, yeah, also yeah, Franco yeah. Lützburg Band, wird richtig zu sagen.

Hypetours, slash Bus, wéi der wëllt. An dee Moment ass awer e bëss ze schnell gaangen an och a Portugal wäert mer Saache maachen. Bon, du waars jo och scho mat Lost in Pain do an dat war natierlech méi einfach do eppes hinzekréien, mee mee do och merkt dat wat s de mat Lost in Pain gemaach hues ass wierklech cool, mee dat do dat geet jo awer elo wierklech richteg virun esou, kann dat sinn? Voilà, dat ass esou e bëssen de Feedback deen och duerch de Clip komm ass.
Jo natierlech, ech mengen de Videoclip selwer huet jo elo och nach méi dozou bäigedroen, da gëtt eleng an der YouTube-Algebra an wéi wéi do d'Algorithmik ass, dann hues de do natierlech och vill méi Chancë mat engem anstännege Videoclip. An de Videoclip deen ass sech schonn derwäert, gell, absolut, an deen huet och warscheinlech ganz vill Energie an ganz vill Ressourcë kascht fir esou eppes ze maachen. Jo ganz kloer, ech ech hunn souwisou d'Gefill och och an der Metal-Musek ass, wat s de och méi Videoen hues, respektiv qualitativ Videos, hänkt natierlech och ëmmer vill vun dengem Budget, vun dengen Iddien of, wat besser, well dat anert gëtt ëmmer manner geklickt, wann s de ëmmer just e Song posts, whatever. Ech fannen den de Video gëtt awer e krassen Effekt an och vläicht op Zuschauer, déi net grad esou familiär si mam Metal, klicken sech dat awer vläicht éischter un, wat net elo e But ass vun der Band, ass esou Band z'erreechen, mee ech soen, et geet an engems, ne?
Jo do gin ech der Recht, well mir ass dat selwer och opgefall an deenen leschten puer Méint an och eben duerch mäin separaten Projet wou ech d'lescht Joer do ugefaangen hun sou och ah nei komm mir posten d'Lidder einfach an dann ass gudd gell an ech hun keng Froe gestallt iwwert de Videoclip oder wat wees ech an et ass awer emmer méi konkret gi sou ok mir hun éischstens mol, et ass jo net onbedéngt dass se elo vill Views oder vill vill Ownership oder wat och ëmmer, mä du wëlls jo awer och schonn, datt datt et iergendwou gelauschtert gëtt, ob se et gutt fannen oder net. Jo, datt ass eng Presentatiounssaach vun dengem Produit, ganz einfach, wéi daraus gesot, soen wir mol esou. Datt ass genau dat an an an do ass mär dat och schonn opgefall an dunn hu mer dunn och esou iergende Videoclip gebastelt, an deems mer eis wuel gefillt hunn, wat finanziell an och natierlech machbar war mat deene Ressourcë wou mer haten. An dat war Dag an Nuet, gell, dofir also deng deng Approche ass scho richteg, gell. Also ech denken och, datt den de Metal dann och An och an der lokaler Zeen oder an eiser lokaler Zeen ass et dann, denken ech, och wichteg, da visuell eppes Schmackhaftes kënnen ze liwweren, gell? Definitiv. An da gesäis de och allgemeng ëmmer méi bei, zumools bei jonke Bands, datt déi dann soen emol véier bis fënnef Single-Auskopplungen hunn an zu all deenen Lidder gëtt dann och en e Video dozou an da gesäis de ëmmer méi oft, Mä komm, mir schwätzen alt erëm eng Kéier vum Metallica, fir den Hardwired, nee, mee just fir erëm en dommt Beispill, si hu fir den Hardwired, bon, si hunn natierlech méi Budget wéi mir alleguer zesummen, gell? Dat ass kloer. An trotzdeem hu se fir all Song e Videoclip. All. De ganzen Album ass voilà op Video. An voilà, dat heescht bei eis ass och esou e bëssen de But vun deene Groussen ze kucke wéi wéi se dat, wéi si hire Produit presentéieren, well dat jo einfach Profie sinn. An do soe mer, do soe mer eis och. Komm mir kucken esou vill méiglech Clips, Singles erauszebréngen vun deem Album wéi nëmme méiglech. An do misst mer duerno bei enger, wann alles gutt leeft a wéi virgesinn ass, misst mer bei enger 4 ukommen. Ok. Cool.
Kléngt, kléngt villverspriechend. Kënnt jo nach.
D'Joer huet jo réischt ugefaangen, ne? Genau. An de Release ass nach net do, mee wat wat kanns de eis dann elo, mir haten nach net elo d'Éier den Album elo ze lauschteren komplett, mee hu jo just d'Singleauskopplung héieren, wat kanns de eis iwwert de Record soen, wat kanns de eis iwwert de Writing Process soen? Mee bon, esou wéi ech mer et warscheinlech virstellen, wéi s de schonn elo gesot hues, dat ass warscheinlech och ganz geschmeideg gelaf, jiddereen huet seng Iddien eragehäit. An et war, et huet sech vum selwen erginn, Mhm. kann een dat esou soen? Sech vum selwen erginn, mee dass, äh, wéi gesot, dass och Prater ass, äh, ech hu Prater matgegrënnt mam Alex. An duerno sinn ech spéider erëm erausgaangen, well bei Lost in Pain wierklech ee Moment ugefaangen huet, seriö ze ginn, soen ech emol esou, an och scho méi am Ausland Okay. gemaach. Du war ech da erëm kuerz eraus. Ma jo, mee an där Zäit, wou ech eraus war, huet d'Noémie zimlech vill Riffs gedroppt. Dat heescht, siwe Songs si seng op der Gittar gesinn, reng. Krass. Okay. Inwiefern? Du sinn ech erëm Band rejoined, voilà, lauschter ech mal lo déi zwee, well giff awer ech vill goen. Ähm, sinn ech da erëm zréck an d'Band komm, dat heescht vill Riffs, soen ech mol esou, sinn dann och geschlaff ginn, respektiv halt erëm meng Meenung rabruet. Äh, Da gëtt Gesang drop geschriwwen, da gi puer Gesangsaart a Weise probéiert, den Alex ëmmer erëm ganz minutiéis, wat seng Drumspartituren ubelaangt, genau sou wéi de Sébastien. Et ass wierklech vill iwwerluet ginn, vill Feeling och dobäi, mee dat huet sech wierklech, wéi Der sot, esou e bëssen erginn, mee d'Haaptparts vun de Riffs kënnt vum Noémie. Krass.
Chapeau Noemi,
muss der definitiv maachen. Ech weess net wéi laang dat hat lo un dee Songs geschriwwen huet. Dat mësst Dir och deelweis net an eent, zwee Deeg. Do stécht jo och da gehirlos vill Aarbecht dohannert. Definitiv. Mee du war, wéi gesot, dat ass natierlech dat, wat schéin ass an der Band, hatt ass da mam Drummer zesummen. Dat heescht, wann hatt eppes schreift, weess de, dann hu si ganz schnell eng Drums. Bob, si hu ganz schnell dat zesumme gejammt. Jo, et gëtt eng Bad, gëtt eng Basis. Ja, du komm mir soen, dass fir den Album haten si wierklech bëssen déi James Hetfield, Lars Ulrich Approche vum Schreiwen. Äh, mm. okay. Ech hun dann als Kirk zwar als Sänger dann so bëssen okay, meng Soloen war da mei Gesang, äh, meng Gitterparts, wees ech hun nämlech da vill Dissonanz, Harmonisatiounen op seng Sache gemaach, fir dass dat awer net wierklech genau esou kléngt wéi seng Riffs, mee yeah, yeah, yeah. dass dat cool zesummen ergëtt. Ech mengen hatt huet Dir duerno souwisou och enger Aart a Weis Gittar d'spillen an ech erëm eng aner. Ech si vill den Downpicking Mënsch. Ah, dat ass éischt äh, genau voilà, fir et einfach ze setzen. yeah, yeah. Dat heescht, huet sech awer wierklech cool erginn déi Mëschung, well et war och eppes wou en sech am Ufank gefrot huet, hm, wat gëtt dat? Gell, ech mengen Bass-Batterie ass jo ëmmer eppes wat Bei eis konnt dat nëmme cool sinn, well d'Jungs och wierklech laang mateneen an Tributbands gespillt hunn. Dat heescht, si sinn op d'mannst schonn ee Joer, ee Joerzéngt gutt matenee caléiert. A fir dann mat Saachen dono ze kommen, dat ass zimmlech einfach gewiescht. A vue dass mer all zimmlech déi selwecht Influenzen hunn, och, soen ech mol esou, haaptsächlech deen alen Thrash, deen typeschen Thrash vun den achtzeger Joren, Ja, ja, 80s Do, Trash. do Rock, gouf ja. et dann och net wierklech vill Diskussioune weess de, meescht ze mer krass beim, bei de Riffs da mam Kapp gewackelt, do war et da schonn, yeah, weess de, dann komm mir jammen drop, gell. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, mä- mä so, ech menge, so, so, so geet et och, gell. Engen, ee Riff, ee Riff kann, kann den Ufank vun eppes Grousses sinn. An dat do schéngt dee, also ech ginn staark dovunner aus, an wann ee lo kuckt, wat nach sou am, am, am Thrash-Milieu zu Lëtzebuerg oder dann och a Frankräich täteg ass, vue que dass mer déi zwou, déi zwou lokal Zeene jo awer iergendwou mat Preterth vermëschen, ne? Dat bleift jo iergendwou net aus. Ech mengen, Dir sidd hei genau sou grouss wéi doiwwer och an dat, dat muss een dann och, denken ech, iergendwou voll, voll, voll ausnotzen. An do kann ech mer dann och virstellen elo, mee bon, dat ass elo nach, dat ass wär éischt elo fir nach eng aner Fro, mee wa mer schonn och beim, beim Noémie sinn an dann och all erëm bei deenen zwee Gittaristen, soe mer, et bass, Dir sidd jo all nach allen zwee säit 2021 vun, vun Engel endorsed, dat geschitt jo och net all Dag, géing ech soen. Nee, do hu mer och Saachen erageschéckt. Ech mengen, ech hu jo och schonn e bësse méi grousse Virlaf mat Loss in Pain gehat an hinnen och e bëssen erkläert, wat do och duerno d'Idee fir Praetor war. An hinne Saache rageschéckt eben. An si hunn de Projet och immens interessant fonnt. An. Okay. Jo, mä jo, soss hätten se dat och net gemeet. Logescherweis. Wéi gesot, hä? Mee et war esou eppes, wat soen, okay, dat ass awer schonn e bëssen aussergewéinlech. Meng, mir hunn do awer eng Madamm, déi cool Riffs schreift an enger Thrash-Metal-Band, wou, wou genau esou ballsy ass wéi d'Jungs. Et ass scho cool. Let's do it, weess de. An den Endorsement ass elo esou, mee am Laf vun der Zäit, wat Der méi maacht, wat Der méi am Ausland sidd, wat Der. Tour, soen mer mol esou, wa, wat, wat, wat mer eis och méi no wäerte kommen. Dat heescht, dat ass elo emol e klenge modesten Deal. Egal wéi si mer an der Engel Family, wat gäil ass, mee voilà. Ja, dat ass jo awer schonn eng Top-Geschicht, gell?
Definitiv. Sorry, mee ass jo nach ëmmer, ass et nach ëmmer den Top-Röhreverstärker iwwerhaapt? Äh, menger Meinung no. Muss dabei ja sein.
Absolut. nee, nee, ganz ehrlich, ich muss auch schon probiert, ob einer, ich meine, ich hatte auch lange einen Mesa Dual Rectifier gespielt. Yeah, yeah. Ich wollte im Moment auf Camper rüber gehen. Also ich tun das alles äh, wirklich äh, so ehrlich, wie es nicht mehr geht, riecht raus. Mich sind immer rum um, äh, um Engel Powerball 2 hängen geblieben und ich komme nicht davon yeah, yeah. Abkommen. Déi zwee ginn och regelméisseg verglach gell, den Dual Rectifier an der an den Mee derfir dass ech kann mech och net entscheeden. Ech meng dat tank vun of mat wat de ufängt oder wat wat dein éischt Gesteck ass gut méiglech ja engel ass nämlich ja. mein echten am frischen am gewicht noch hart dafür miss okay. schaffen me, ja, ja, ja, ja. sie net geschenkt das klo ja. me, me, me, me voilà.
Wat d'Amsel emol ugeet, ass Engl wierklech mäin éischte Choix, och am Studio hu mer alles mat Engl Amps opgeholl. Ech hunn all meng Alben virdrun, dat heescht wann ech mech eng Kéier sollt trennen, da gëtt et wierklech immens schwéier an ech gleewe kaum.
Mä bon, ech mengen, wéi gesot, dat verdéngt och iergendwou dann e grousse Congrats. Ech mengen, dat geschitt net all Dag, dass esou eng grouss Firma op dann op esou eng kleng Zeen an op dann esou eng soi-disant kleng Band, lokal Band zeréckgräift. Dat verdéngt Balls un Iech, dat iwwerhaapt emol erageschéckt ze hunn an dann. dass sie dann natürlich auch reagieren dat, dat das schon dat verdingt absolute Respekt aber du hat schon op dem telefon de komisch gas gefrot ah merkt ähm, wieviel Millionen Alben oder verkaufen weil so wieviel Millionen Albumen weißt du? ja ähm, nee okay das gut merci für Zeit schönen Tag noch ja, ja. Ja, ja. Ja, kennt das Sinn, ja. natürlich auch geil komm hier sind ehrlich ja, klar klar klar, klar. Ähm, dat hecht Also 2023 gesäit promising aus fir Preeter. An du hues vun Toure geschwat, ginn et dann do schonn konkret Ideeën? Haas du vu Portugal eventuell geschwat, datt do vläit nach Saache wäerte passéieren? Ja. Gëtt den Album gëtt wahrscheinlech 100 pourcent promote sou gutt et geet iwwerall wou s de kanns, wou dir kënnt. Jo, do si mer nämlech och mat Metal East Productions ënnerwee, och aus dem MECA, aus Frankräich, Kolleegen aus Frankräich, déi eis do a Bord geholl hunn an dat heescht distributiounméisseg wäerte mer och schonn op villen Territoiren täteg sinn. Ech soen op villen Territoiren, well ech kenne se net all auswenneg, mee bei e puer Länner si mer am gaange mat handelen an dann ass et awer och dann dee Moment ganz wichteg, wann s de och do distribuéiert gëss, dass s de dann och weise gees. Et geet net duer, dass d'Leit dann de Support op CD hunn, déi mussen et awer schonn e bëssen live gesinn hunn an dat ass dann. Et gëtt schwéier op puer Territoiren, well dat dann awer d'US ass, Kanada, logistesch ass dat nach immens schwéier fir eng Band, déi elo mol den éischten Album erausbréngt. Mee au fur et à mesure weess een ni, wat ee maache kann. Mir kucke mol, Europa esou gutt wéi méiglech ze maachen an dann let's see what happens, gell, an deem Sënn.
Ja, du hues elo grad vun den US geschwat. Do war rezent jo Oh, dat ass nach ëmmer déi mega krass Polemik, well all auslännesch Artisten esou eppes vun iwwerzéien mat de Präisser, fir iwwerhaapt mol dierfen iergendzwou ze spillen. D'Fraie sinn enorm an d'Lut gaangen. Dat ass katastrophal an iergendwou ass dat och schued, well wa mer eleng elo iwwert och dann är Haaptinfluenze kucken, Thrash Metal ass, huet jo awer och seng Gebuerts. Städte an Amerika an an och an an an deene Parts, wou där dann kënneg sidd an dann esou. Dann ass dat awer schued, dass dass do eng ganz ganz Koup jonk Bands, déi entweder komme se net eran oder se komme mol net aus Amerika eraus, well se sech et einfach net kënne leeschten. Genau, ja. Dat ass dann mega faul a mega. Jo, dat ass och e bëssen dat, wat mat de wat ech mengen mat deem Let's see what happens, well dat ass awer, wéi gesot, ech ech mengen Blank Tile huet jo zum Beispill och elo eng Tour a Japan annoncéiert. Jo, jo, ja, absolut, ja. Dass ass net evident, gell? Ech mengen, ech weess och e bësse wat do hannendru lass ass, hannert de Kulissen an voilà, dass do muss sech schonn e bësse getuet hunn. Dech muss et do awer och schonn eng signifikant Zäit ginn an deen, ne? Wat, wat ech mengen, woubäi, woubäi d'Jungs wierklech hart dofir geschafft hunn, ne? Ech mengen, dat kënnt reng duerch hir Aarbecht. Mee voilà, et ass awer nach e klenge Wee bis dohinner, soen ech mer emol.
Awer keen onméiglech. Definitiv net. Ech meng et soll jo och ëmmer dru bleiwen an ëmmer kucke wat Opportunitéite sinn. Ech menge mat Attitude hu mer jo och do eppes Cooles bruet, wat wat éischtens deene Bands vum Ausland wäert ëmmer méi erlaben heihinner ze kommen. An ech meng do. Du bass jo President, ne, wann ech mech richteg erënneren. Jo, jo, alles um Pabeier.
Ech meng mir sinn alleguer Homies. Dat heescht, dass dass alles Pabeiergeschichte sinn. Dat heescht mir hunn allesuwisou en de selwechte Wahlrecht an. Dass alles zimlech easy going oune Homies. Mee do voilà, also vun deene Geléigenheet profitéiere mer natierlech jo dann och fir abroad da Saache kënnen ze maachen. Dowéint, dass dass méiglech, mee et brauch alles seng seng gewësse Kohärenz, seng gewëssen Zäit an a vill Effort halt erëm.
Jo, dat stëmmt. Jo, dat. Dat, ech mengen, ech mengen domat kann een da schonn erëm alt erëm bal ophalen, géing ech soen. Ganz vill Effort, ganz vill Effort, dat huet d'Preeta definitiv gewisen a se si jo nach net fäerdeg. Fir déi wou nolauschteren, well déi meescht kennen Iech jo, déi hei nolauschteren, géing ech soen. Ech géif och soen, dëst Joer fänkt eréischt richteg un mam Album-Release. Et kann gutt sinn, datt do d'Chancen fir villes nach vill méi grouss ginn. Dat wier cool, dat mir halen d'Expectatiounen soen ech mol bëssen wéi ëmmer. Mir maachen der Spaass, mir maachen déi Musek gäre wou mer lauschteren, mee mir wäerten wéi gesot wann d'Opportunitéite kommen wäerte mer se wahrscheinlech och notze gell an et ass wéi s de sees 23 ass elo d'Joer wou et richteg wäert ufänke bei Praetor definitiv. Mir drécken iech d'Daumen. Dat ass dat mannst. Bon mir gesinn eis héchstwahrscheinlech och de 25. Ja. Ass e Ja. must. Du hast jo och E must, fir déi, gefrot, wou den haut, Album äh, selwer kënnt op de 24. schonn eraus. Dat heescht, all déi Dudes, déi elo Precommandé gemaach hunn et cetera, déi wäerten alles scho vun de 24. ze lauschtere kréien. Ah, okay, nice. Dat heescht, äh, probéiert schonn d'Lyrics e bëssen ze kënne fir de 24. fir matzegrölen.
dann, dann da wäerte mer dat elo man. Mir mir hunn noch e bëssen Zäit. Den Dag ass nach Ech frësch schécken an Iech jong. den Album souwisou lo an den nächste Minuten, dann hutt der deen awer a Oh, Press relax. Ah, Hand. mega That's fine. cool. Äh, voilà. Mega nice.
Dann, dann muss man ja, dann muss man ja bald an der Fichterei stehen. An, dann, wann, wann man dann Lyrics mm. nicht können, dann darfst du doch, dann darfst du auch schlechte Kommen über Kamedi los. Den Nummer dann definitiv. Nee, oder nicht, oder nicht. Der Fett, dass ich scheinbar der erste Kaffeeskränzchen kann halten, das ist mega cool. Da gleicht das Ganze ja. aber schnell aus.
cool. Aber nee, gut, ich meine, wir hätten dann schon Rembal Eisentour gemäht. Cool. Ähm, Grousse Merci un dech Hugo fir dobäi sinn och mat eisen technesche Schwieregkeeten am Ufank. Et war alles meng Schuld. och dozou gell. Nee alles gutt, alles gutt. Dat war war scho vill schlimmer.
Alles gutt gaangen. Ja. Mä dat freet mech, freet mech och immens hei mat Iech kënne ze sinn an da gesi mer eis hoffentlech de 25 an der Rockhal. Absolut bestimmt mir so fir Leiit der Bausen enke all go 25 an Trock hal kommen, Dir wellt net net bereien net bereien definitiv.
Gut den den de Pit den Hugo an de Gil mir so Merc fir Nolauusren an bis geschwënn heieren an dem Basar gi immer so.